Tafsiirri suuraa faatihaa akka armaan gadiiti, A'uuzu billaahi mina sheyxaani rajiim. A'uuzu billaahi kana Rabbiin itti nu ajaje Qur'aana keessatti yeroo Qur'aana qara'uu barbaannu kamiyyuu A'uuzu billaahi mina sheyxaani rajiim jennee akka qaraanu Fa izaa qara'atal qur'aana fasta'iz billaahi mina sheyxaani rajiim Yoo Qur'aana qara'uu feete sheyxaanarraa maganfadhu.

faatiha irraa hi jedhe. Wa ammaa man lam yaraha min alfaatiha namni isiin faatiha irraayyii miti jedhe salaata keessatti bismillahi arrahman arrahiim jechuun kuni sunnaadha malee waajibaa miti jedhan jechuudha. Akkuma san ikhtalafa alulamaa'u fil jahr salaata jahrii keessatti salaata sagalee ol qabanii salaatan keessatti basmalaa tana ol qabanii salaatan moo gadi qabanii salaatanii keessatti illee yaada gara garaattu jira ulamaa'ii biratti. Ulamaa'iin gariin annahu laa yusannu aljahru bihaa basmalaa tana ol qabatanii qara'uun

Allaah, Lafziin Allaah jedhu kuni maqaa Rabbiiti. Rabbiin maqaa baay'ee qaba. Sanirraa Allaahiin tokko jechuudha. Laakiin Allaahiin kuni maqaa akkanumatti maqaa tahe moo sifa Rabbiiti jechuu keessatti khilaafa jira. Hal huwa calamun murtajal am calamun mushtaq? Maqaa wahirraa dhufe moo maqaa akkanumatti argamee Rabbi irratti maqaa ta'e jechuu irratti khilaafatu jira. Namoonni gariin, qaaluu annahu calamun murtajal, calamun cala dhaatil waajibil wujuudi, zaata Rabbii kan yeroo hundaa hin dhabamne, kan yeroo hundaa jiru irratti maqaa ta'e jedhan. Akkanumatti dhufee jechuudha. Namoonni gariin ammoo inni mushtaqiidha. wahii irraa dhufee jedhan. Asliin masdara wahiittu jira, masdara san irraa dhufe jechuudha. Masdarri isaa kun hoo maali kan jedhu namoonni gariin inni ilaah irraa dhufe jedhanii, min aliha ya'lahu ilaahan, bi daliili al-aaya, wa huwa alladhii fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun, achirraa dhufeet aliin itti seentee Allaahin tahe jedhan. Namoonni gariin ammoo laah irraa dhufe jedhan.

Maqaa, maqaan isii baay'eedha. Tokkoffaa suuratul faatihaa jedhamti. Maaliifi? Li'annahu yustaftaxul kitaabu bihaa tilaawatan aw kitaabatan. Qur'aanni kun waan isiin jalqabamuuf faatihaa jedhamte. Maqaa isii irraa akkuma san ummul qur'aan illee ni jedhamti, ummul kitaab illee ni jedhamti. Maaliifi? Li'annahaa ammatil kitaab. Dura bu'uudhaan kitaabaaf imaama taate jechuudha, qur'aanaafi. Akkuma san maqaa isii irraa assab'al mathaanii jedhamtillee yaamamti. Ayaanni isii torba. Al-Masaana jechuun kan deddeebitu raka'aa hunda keessatti jechuudha. Takkaahuu isii keessatti Rabbiin kan faarsan jechuudha. Al-Kaafiyaa illee jedhamtee yaamamti. Li'annahaa takfii, salaata keessatti suuraa biroo irraa namaaf geetti, suuraan biroo ammoo isii irraa namaaf hin geettu jechuudha. Al-Shaafiyaa illee ni jedhamti. Maaliif yeroo garii ruqyaa ittiin qara'anii ittiin fayyaa barbaadanii. Shaafi'iyaaleen eewti. Kun hundi isaatuuyyuu maqaa Faatihaati jechuudha. Suuraan Faatihaa tuni Makkiyyaadha moo Madaniyyaa keessatti yaada lamatu jira. Warri gariin Makkiyyaadha, isiin Makkatti buutellee jedha. Gariin ammoo Madiinatti buutellee jedha. Suuraan Faatihaa fadlii guddaa qabdi. Fadlii isiin qabdurraa Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wassalaam akka jedhan, Walladhii nafsii biyadihi maa unzila fi Tawraati walaa fil Injiili walaa fi Zabuur walaa fil Qur'aani misluhaa. Rabbitti kakadhe! Suuran akka suuraa faatiha narratti buute hin jirtu akkuma san suuran akkanaa towraatin keessattillee injiilin keessattillee zabuurin keessattillee hin buune jedhan suuran sadarkaa akkanaa qabdu jechuudha. Haayya tafsiira isiitti dhufna. Alhamdulillaahi faaruun guutuun faaruun hundi isiituyyuu saabitu lillaahi rabbiif raggaahaadha mustahiqqu lillaahi rabbiif haqa tahaadha jechuudha. Mustaqiru lillaahi Rabbiif ragga'aadha. Alhamdulillaahi jennee Rabbiin yoo faarfanne akkuma san shukrillee wajjiin jira jechuudha. Rabbiin faarfatuu wajjiin shukrilleen wajjiin argamaa jechuudha. Yeroo garii hamdii fi shukrii addaan baasanii hamdiin akkanumaan lafaa ka'anii Rabbiin illeen ni faarsanii shukriin ammoo muqaabil an-ni'ima yoo Rabbiin tola wahii namatti ooleetiin jedhe achirratti shukrii godhan. Garuu yeroo Rabbiin faarsan hundaayyuu. shukriillee wajjiin argamuu dandaha jecha. Kana dura jenne Allaahin ra maqaa Rabbiitiin A'lamul ala Zaatil waajibil wujuudi, maqaa zaata Rabbii ka yeroo hunda hin dhabamne, ka yeroo hunda maqaa taheedha. Rabbil a'lamiin, Rabbil a'lamiin jechuun Maalik, mallakataa kan ta'e, ykn ammoo tuyyu Al-muslih, tolchaa kan ta'e, ykn ammoo As-sayyidil muxaa', gooftaa heeyyamamaa kan tahe jechuudha. Rabbil a'lamiin, Rabbii a'lamtootaa kan tahe Allaahin sun.

Ismun yaqa'u alal kawnil kulli, maqaa addunyaa kanarratti dubbatamuudha. Waan akka falakaa, ardii, samaa, wamaa beynahuma, waan jidduu kana keessa jiru kanarratti maqaa kan ta'e jechuudha. Alaa kulli haal, aalam jechuun kun eessarraa dhufe? Minal alaama, mallattoo irraa dhufe jechuudha. Wantoota kanatuuyyuu Calaamatun daallatun calaa khaaliqihi, khaaliqa isii irratti qajeelchiti. Uuman argaa jirru kun hundi isaatuyyuu, addunyaan kun hundi isaatuyyuu, daallun calaa khaaliqihi, khaaliqa wahiitu jira irratti qajeelchiti jechuudha. Kanaaf Rabbiin Rabbil Caalamiin, mallakataa caalamaa kan ta'e, isatuyyuu uume waan ta'eef. Takkaahuyyuu sayyida caalamaa kan ta'e. Ar-Rahmaan Ar-Rahiim akkuma duratti jenne sanii kuni Rabbiin suni Ar-Rahmaan, Al-Muttasif bir-Rahmatil Waasi'ah, rahmata bal'aa,

Mootummaan har'a kan eenyuti? Mootummaan guyyaa sanii kan Rabbii qofaati jechuudha. Rabbiin akkuma duratti Rabbil Aalamiin, Rabbii Aalamtootaa, Rabbii addunyaa hundaa kan ta'e, Aalama Insi, Aalama Jinni, Aalama Malaaykaa hundaa kan ta'e jedhee dubbate. Erga duniyatti Rabbiin ta'e, Aakhiratti hoo? Aakhirattillee Maaliki Yawmiddiin, Aakhirattillee Rabbiin mootummaa qabu, Aakhirattillee isuma jechuu agarsiisuudhaaf Maaliki Yawmiddiin jedhe jechuudha lammaffaa irratti.

Tokkoffaa, At-Tawhiid, Sima qofa tokkochoomsina. Takkaahooyyu, Bimaana At-Xaa'a, Sima qofa jala deemna. Laa ta'abudi Sheyxaan akkuma jedhamu, yaani sheyxaana jala hin deemina. Yookaanii immoo, Bimaana Ad-Du'aa, Sima qofa kadhanna jechuudha. Inna Alladhiina Yastakbiruuna An Ibaadatii jedhe aayata biroo keessatti. An Ibaadati jechuun An Du'aa'i, Sima qofa kadhanna jechuudha. Ma'anaa sadiiniifuu ni mala. Iyyaaka Na'abudu, Sima qofa.

Siraax, Ziraax, sadeenu ni jira. Walaakin al-lugha al-jayyida as-siraax hiya lughatu Qureesh. Kanaaf Rabbiin lugaa Qureeshitiin buuse. As-siraax al-mustaqiim, karaa qajeelaa. Karaa qajeelaa kanatti wanti fedhame Kitaabullaahi, kitaaba Rabbiiti, Qur'aana irratti gad nu dhaabi jechuudha, Qur'aana irratti nu qajeelchi. Yookaanii immoo diinul islaam, amantii islaamaa kana irratti gadi nu dhaabi jechuudha. Yookaanii immoo xariiqul jannah, karaa jannata nama geessu irratti gad nu dhaabi jechuudha. Takkaahuu Axxariiqul Haadii Ilaa Diinillaahi Karaa Diinii Rabbii Itti Nu Qajeelchutti Gad Nu Dhaabi, Ichirratti Nu Qajeelchi. Siraaxal Laziina An'amta Aleyhim Karaa Warra Isaanirratti Tola Oolte. Ibnu Abbaas Akka Jedhetti, Warri Rabbiin Irratti Tola Oole Sun Annabiyyuuna, Wassiddiiquuna, Washuhadaa, Wassaalihuun. Ummata Kana Karaa Isaanii Irratti Nu Qajeelchi Jechuudha. Ghayril Maghduubi Aleyhim Karaa Warra Irratti Dallansuun Godhamee Kan Hin Ta'iin Sun Yahuudadha. Waladdaalliin Karaa Warra Jallatee Kan Hin Ta'iin. suni nasaaraadha jechuudha. Namni faatihaa qara'ee xumure xumura irratti aamiin jedha. Aamiin jechuun kun maa inni? Aamiin jechuun ma'anaa sadiif mala jedhanii, tokkoffaa aamiin jechuun Allaahumma istajib lii yaa Rabbi naaf awwaadhu jechuudha du'aa'ii as keessatti kadhatame kana jechuudha. Lammaffaa. Maqaa Rabbiitiin illee jedhama. Akkuma san namni suuraa faatihaa qara'eetiin jedhe xumura irratti Aamiin jechuun sunnaadha. Aamiin jechuun ma'anaan isaa Allahumma istajib lii yaa Rabbi naaf awwaadhu jechuudha du'aa'ii as keessatti kadhatamaa ture san hunda. Walumaa galatti suuraa faatihaa irraa wanti nuti xiinxallinu suuraan faatihaa suuraa sadarkaa guddaa qabduudha. Rabbiin qur'aana keessatti illee, towraati keessatti illee, injiiniin keessatti illee, zabuuniin keessatti ille Aayata sadarkaa hanga isii qabdu hin buufne jedhan Rasuuli Aleeyhi Salaatu Wassalaam. Akkuma san Suuran Faatihaa tun maqaa baay'ee qabdi. Suuraa, Faatiha, Ummul Kitaab, Suuratul Hamd, As-Sab Al-Masaani, Al-Kaafiya, Wash-Shaafiya, kun hundi isiituu maqaa isiiti. Suuran Faatiha salaataf sharxiidha. Isii malee salaanni fayyaa hin taatu. Warreen salaanni Faatiha waajiba jedhu, Laa salaata liman lam yaqra bi Faatihatil Kitaab.

Rahmaan Irrahiim Maaliki Yawmiddiin kuni Tawhiid Al-Asmaa Was-Sifaat keessaa qaba. Maaliki Yawmiddiin Ishaaratun Ilal Iimaan Guyyaa Qiyaamaatti Amanuudha. I'tiqaadan jalqabdee eega sanii Ibaadatti dabarte. Iyyaaka Na'budu Wa Iyyaaka Nasta'iin Sima qofa gabbarra, Sima qofatti gargaarsiffanna jedhu kun Ibaadaadha. As keessattillee wanti beekamuu qabu tokko waan Ajaa'iba of keessaa qabdi suuraan tuni. Iyyaaka na'budu siigaa jam'iitiin fidi. Namni hundinuu kophaa ofii salaata. Iyyaaka a'budu hin jenne Rabbiin iyyaaka na'budu jedhe. Siigaa jam'iitiin wanni fideefi ummanni Islaamaa hattaa ibaadaallee jama'aadhaan godhuun barbaachisaadha, tokkummaan barbaachisaadha, jama'aan barbaachisummaa qabaatutti Rabbiin nu akeeka jechuudha aayata kana keessatti. Erga ibaadaa. dubbatte akkuma san manhaja islaama as keessatti rabbiin nu agarsiisa ihdina assiraat almustaqiim karaa nuti irra deemuu qabnu karaa nuti irratti jiraatuu qabnu rabbiin ayata kana keessatti nu agarsiisa akkuma san jalqabatti suuraa faatihaa keessatti rabbiin hamdiidhaan jalqabe faaruudhaan namni tokko oluma ka'ee waa hin kadhatu duraan dursee rabbiin faarsuu qaba rabbiin faarfamuu jaalata rabbiin faarsanii ka'anii eega sanii kadhatti seenan jechuudha ihdina assiraat almustaqiim yoo jedhu kana hidaayaan